Wel, helo a croeso i sioe Newyddion y Cymro o siop lyfrau Storyville Books yn Pontypridd. Y pwnc trafod yn y rhaglen yma ydy stad y wlad. Sut stad sydd ar Gymru ar ôl chwarter canrif o ddatganoli? Be sy'n gweithio a be sydd ddim? A be ydy'r dyfodol i Gymru?

Yym, cyhoeddiad gan y Llyw- gan Lywodraeth Cymru bod nhw moyn cyrraedd y miliwn o siaradwr. Hip hip hip hip hwrê! Ond dwi'n cofio iste yn yy gyfarfod Senedd y Gymdeithas, a fi'n cofio rhywun, cremed Tony Schifoni a wedodd e, na na na, nawr mae'r gwaith yn dechrau. a gwir oedd y gair. A dyna siom, ynde, ar ôl hynny. Os ni'n edrych ar y pedwar brif ymgyrch Cymdeithas yr Iaith, os ewn ni trwyddo rheini, er enghraifft, addysg, mae 'na dal ysgolion Saesneg yn agor. Mae... yn yn sir i, yng Ngheredigion, mae 'na blant yn gadael, sa i'n gwybod, sawl un sy'n gweud wrtho fi, oh, I could speak Welsh when I was 11, I'm now 16 and I can't. Mae 'na ysgolion Saesneg sydd ddim yn cynhyrchu plant sy'n medru'r Gymraeg yn ein brwydd Cymraeg ni. Heb sôn am llefydd yn y de lle mae 'na lwyddiannau mawr ond fel arfer ar ôl ymgyrchoedd i orfod eu cael nhw yym ac ymgyrchu mae rhaid wneud o hyd i en- i sicrhau bod yy plant Cymru gyfan yn gadael yr ysgol yn medru siarad Cymraeg. Ond ma' 'na wrth gwrs yn arwain at y ffaith bod ni wedyn ddim yn gallu byw ein bywydau yn Gymraeg yng Nghymru achos ma' rhaid ni droi'r Saesneg achos bod digwydd bod y sgil hwnnw gennym. O ran ein cymunedau ni wedyn, wel 'y ni'n gweld pobl ddim yn medru yym cael tai yy yn y cymunedau o'n i'n gweld ma' rhai pethe wedi cael ei wneud o ran hynny achos wrth gwrs oedd e'n eithafol iawn yn ystod y pandemics felly cafwyd yr erthygl pedwar ond dyw'r cynghore ni mae'n cynghore ni'n araf iawn y mabwysiadu hynny a yym gallu codi treth ychwanegol yym ond ma' 'na dai haf yy aruthrol yng Ngheredigion, yym ac felly ma'r yy tai sy ar gael i'w rhentu yn brin iawn ac felly ma'r prisie hynny a ma' pobl yn talu dwywaith gwmint a be byse nhw'n talu am forgais. So ni 'di feth- methu hefyd yn eu cynllunie fel rhentu i brynu yy ac yn y blaen. Ac wrth gwrs ma'r ma' siaradwyr Cymraeg a pobl yy wel dwi'm yn gwybod siaradwyr Cymraeg, ma' 'na bobl yn gadael ein cymunedau ni ach- hefyd achos bod ni ddim wedi gallu ymateb i'r angen i economi iach yn yy wel ym ym mhob rhan o Gymru mewn gwirionedd. Yym ma' Arfor wedi a- trio ateb hwnnw'n ddiweddar. Gawn ni weld beth yw canlyniadau hynny. Fi'n credu bod rhywbeth ar y maes wythnos hyn yy am hynny. Yy wedyn yn y maes darlledu ma' 'na gamau diweddar ar ôl y cytundeb rhwng Llafur a Plaid Cymru o ran yym symud i ddatganoli darlledu. Mae 'na... ond mae'r comish- dal i weld y comisiwn i gael ei sefydlu. Yym mae'n... mae'r darlledu yn y wlad hyn mewn... wel yn... ie yng Nghymru mewn sefyllfa echrydus. Hynny yw, ry'n ni'n... ry'n ni'n mewnfudo newyddion i ddechrau, yym heb sôn am faint o bethe sy'n cael yr... yn Gymraeg o hyd ar y... ar yr holl blatfformau. Diolch yn fawr am drefnu hwn. i drial ymateb i hynny. Ch'mo' ma' 'na bethe'n digwydd i drial ymateb i hynny. Ond taswn i jyst yn edrych ar 'yn radio lleol ni. Ch'mo' ma' rheoliade, ma' Ofcom a rhe- yn rheoleiddio o Loegr a ma'n g- ma' hawl gyda ein sianeli lleol ni i ddim fod yn lleol o gwbl. A ma' hynny 'di newid yn ddiweddar yndydi? Wel, yn y blynydde diwetha', ma' rh- fi'n ddigon lwcus i gofio Radio Ceredigion pan o'dd e'n Radio Ceredigion. Ch'mod, ond wedyn 'ny

A yym...
Dau erbyn hyn, Radio Cymru 2 hefyd wrth gwrs. Radio Cymru 2 sy'n dod o gywir yr un lle, sa i'n gwybod os chi'n gallu galw hwnnw yn lluosogrwydd, sa i'n gwybod. Ond yym a chimod ma' a dyw'r Gymraeg... ma'r Gymraeg yn brin iawn ar ein platfformau ni. Sori, un peth i fynd o ran ymgyrchoedd cymdeithasol, wedyn ein hawliau ni o ran... do sefydlwyd y Comisiynydd y Gymraeg, cafwyd yy hawliau safonau mewn rhai meysydd yym. yn y cynghorau sir ni, colegau chweched dosbarth, yym heddlu, mwy diweddar iechyd, ond maen nhw'n wan aruthrol, yn enwedig ym maes iechyd, amser chi ar eich mwyaf bregus, maen nhw'n wan ofnadwy. Maen nhw wedi methu, amser oedd Mary Hughes yn gomisiynydd, wnaeth hi baratoi rheoliadau ym maes dŵr, cwmnïau post, nwy a thrydan, telathrebu, a 'dyn ni heb weld nhw o gwbl ers 2015 ers iddi hi baratoi rheiny. Felly,

Ac o'n i yn torri 'nghalon o jyst weld gwleidyddiaeth Gymru yn rhyw fath o gwyno am beth oedd yn digwydd i Gymru oherwydd Saeson dros y ffin. Ac o'r herwydd, mae'n bach o wyrth plentyn bod, bod, bod plentyn yn gweud bod e ddim eisiau gadael cartre', gweud bod chi ddim eisiau datganoli grym. Mae angen gwneud. Ond dyw'r plentyn yna ddim wedi tyfu lan lot o adael cartre'. Wi'n credu bod record Llywodraeth Cymru Yy, a dyw hwn ddim yn ymosodiad ar yr egwyddor o ddatganoli grym, na datganoli ymhellach, ond mae'r record a realiti chwarter canrif o lywodraeth un blaid yn golygu bod ni wedi methu yn ddychrynllyd yn economedd, ar ei hôl i o ran addysg, ar ei hôl i o ran iechyd, ac ar ei hôl i o ran tlodi plant, oedd yn cael ei ddatgan dro ar ôl tro fel y blaenoriaeth fwyaf. Felly, o ran realiti, pam datganoli grym? Grêt os chi'n hanesydd cyfansoddiadol, mae'n beth da ynddo'i hun, ond o ran newid bywyd y werin datws yng Nghymru, mae wedi bod yn fethiant. A dwi ddim yn gweud hynna er mwyn trio troi'r cloc yn ôl, 'se well gynna' i mynd i'r cyfeiriad arall, ond mae rhaid wneud i hyn i weithio, ac un o'r pethau sydd yn angenrheidiol i wneud iddo fe weithio yw dangos bod chi'n gallu cael, chimod, Henry Ford, you can have any colour as long as it's black, Sharon Gay roedd e, wrth gwrs, ond mae rhaid i ni ddangos bod chi'n gallu cael rhyw variation on the theme o Lywodraeth Lafur yng Nghymru, neu mae pob Llywodraeth La-, Llywodraeth un blaid, unrhyw le yn y byd, naill ai'n ddiog ac yn siomi bobl, neu maen nhw'n bwdwr. Ac mae Llywodraethau Llafur Cymru wedi bod rhywle rhwng y ddau begwn yna, bod yn onest, felly os y'n ni o ddifri eisiau tyfu lan ac eisiau sefyll lan tra'r un lefel yn cenedl, mae rhaid i ni actually fod chydig bach mwy cyhyrog, mae rhaid i'r wasg fod yn fwy cyhyrog fan hyn i ddechrau. yn rhoi pwysau ar yr, y rheini sydd mewn grym, a mae'n rhaid i'r Gymru allan fyna i fod yn agored i opsiynau heblaw yn be maen nhw wastad wedi wneud dro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro a disgwyl, a disgwyl uh, ymateb gwahanol.
Trevor Jones? Uh, Wel, falle o'n i bach yn naif pan nes i helpu yn yr ymgyrch am uh, ddatganoli yng Nghymru. Um, oherwydd o'n i'n disgwyl Bydde Cymru yn ceisio adeiladu gwlad fel Sweden neu Norwy neu'r Swistir. Swistir, Prydain. Dyna beth oedd 'da fi mewn golwg. O'n i ddim yn disgwyl ar ôl cwarter canrif bod ni wedi datblygu Albania Cymru. Ond dyna'r argraff sydd gen i, yw bod, bod wedi bod yn hollol fethiant, y bennaf oll oherwydd effaith un plaid, a dim ond un wlad arall yn y byd lle feddwl amdano lle mae un plaid wedi ten, tenasu cwait mor rymus, a bydde hynny bydde Gogledd Corea. Mm. Right? Ond dyna'r effaith oedd Mark Drakeford yn atgoffa fi o'r ddictadur Oedd wedi, oedd e, chymod, rhyw enfa hodja mas o'r, mas o'r cefndir le. A oedd e'n cymaint o siom. Ond weda un peth cadarnhaol, Wy'n cofio nôl yn 1998 mewn cwrs. A oedd y cwrs yn sôn yn newidiadau addysg. A dyma'r person yn sôn, o, mae hwn yn dod mewn, mae llall yn dod mewn erbyn flwyddyn 2000. So gwrdd i sy'n awr sy'n na fydd. Na, mae datganoli wedi digwydd. Dyw hwn ddim yn berthnasol i Gymru. Nawr, heddi mae pawb nawr yn meddwl am Gymru fel uned. A mae hwnna'n gam ymlaen. O ran popeth arall, mae, mae dy fi, obe, uh, dwi wedi colli gobeith yn llwyr ar lot o'n nhw. Phil Griffiths, da chi wedi colli gobaith? Um, ddim eto. Fi'n credu bod uh, gwaith dyn ni'n neud o hyd, mae yna ymdeimlad o, bod ni ar y ffordd tuag at rhywbeth, uh, ond dwi'n cofio'n ôl i'r llyfr na gan Harry Webb, yy no half way house yndyw e? Bod e bod e'n rhagweld bod e b- wel yn ei eiriau fe sleepwalking backwards towards independence yndyw e? A mae yna elfen o hynny yn yn wir iawn. Yym mae yna fethiannau wedi bod yn sicr yy ond mae yna rhyw cipolwg weithiau wedi ymddangos bod yna ffordd i bo' bo' yna Cymru gwell a yn mynd i fod trwy bod ni'n Gymru Rydd wrth gwrs, a'r enghraifft yym gore fi'n credu o hyn yy digwyddodd yn ystod y cyfnod clo yy pan oedd yn reoliadau ni'n wahanol o ran teithio a symud o gwmpas yy a fi'n cofio gwylio'r newyddion a, um, a Daniel Sanford, mae'n digwydd, yn sôn am y ffaith bod y reoliadau, y cyfyngiadau a'r deithio yma yn mynd i fod yn wahanol yng Nghymru. Um, a wedyn ni, dyma fe'n gweud, ha, who's going to enforce that? A fi'n cofio cwyno i'r BBC, achos oedd e'n, oedd e'n herio pobl. Uh, chybod, oedd e'n annog pobl i herio'r drefn yma. Uh, ond wedyn ni, syth bin, Oedd yr heddluoedd Cymru i gyd fel un wedi ymateb ac yn troi pobl nôl. Oedd yn amlwg do'n nhw ddim callach achos o'n nhw'n meddwl bod yr un reoliadau yn bodoli ar draws Prydain gyfan ac yn troi lan yng Nghymru wrth gwrs a wedyn yn cael eu cwestiynu gan yr heddlu a'u troi nôl. So ma' 'na le ma'r yym meysydd datganoli gyda ni a bod ni wedi defnyddio nhw Maen nhw'n gweithio yym yn sicr o ran gyfraith a threfn, ond yn amlwg o ran addysg, yym dwi'n dod o Ferthyr, yy 'yn ni dal yn styc ar dau yym ar ddwy sori yym ysgol gynradd Gymraeg, dal i ddisgwyl am ysgol gyfun Gymraeg, yym a ma'n plant mwya' deallus ni yn cael eu addysg uwchradd yn y sir drws nesa' yn ddyddiol. Yym, so, chibod, o'n i'n lwcus oedd yn rieni i yn rhan o griw oedd wedi ymgyrchu dros cael addysg Gymraeg, ond mae'r un frwydr ymlaen gyda ni o hyd. So mae'n rieni mawr bod ni dal yn wynebu'r un heriau, ond, chibod, pwy a ŵyr, falle bod yna pethau gwell i ddod o ran datganoli, falle ddim, falle bod modd i ni gael uh, annibyniaeth fesul tipyn uh, yn hytrach na chwyldroad dros nos, ond yym yr u- yy y broblem fwya wrth gwrs gyda datganoli yw bod e'n gallu cael ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg. Mi oedd y pwnc yy addysg a'r addysg Gymraeg yn lleol yn cael ei godi ar y Maes heddiw, fuon ni o gwmpas yn o leia' hwnna'n ac yn amlwg yn agos at yy

Felly, mae rhaid... a mae'r... mae pobl sy'n siarad Cymraeg... fydda i... synnau chi glywed mod i'n mynd mewn i bob siop wastad a siarad Cymraeg yn gyntaf. A bob tro dw i'n mynd i unrhyw le, dwi yn dioddef ymosodiadau am pwy ydw i a'r iaith ydw i'n siarad yng yng Nghymru, yndyfe. Felly, mae rhaid... mae'r statws i'r Gymraeg yn mor bwy- mor bwysig. Felly, mae rhaid yym Mae hwnnw, mae rhaid sorto fe. Ond mae'n atebion, ynde. Mae jyst eisiau wneud nhw. Yr ail, yr economi, a mae hwn hefyd ynghlwm â'r iaith falle a'n bywyd ni. A mae rhaid i ni glymu'r economi gyda chynlluniau uchelgeisiol sydd wedi seilio ar ein diwydiannau cynhenid ni. Mae parlwr godro gyda ni, gadw gytre er enghraifft, yndyfe. A wedyn... Chimod, ma'r dathra- oedd rhai pobl lleol ynghlwm â adeiladu fe. Daeth pedwar o Seland Newydd i helpu adeiladu fe. Ma'r ap 'yn ni'n defnyddio gyda'r da i yym i i i gadw cofnod o'r rheini wedi cael eu greu yn Iwerddon. Ma'r system g- sy'n mynd gyda pharlwr godro yy sy'n edrych ar y dam sut maen nhw'n dod mewn a dod mas a a asesu yym faint o laeth maen nhw'n rhoi a pethe wedi cael ei greu yn Sweden. Chimod, yr holl bethe yma, yr un peth gyda diwydiannau gwyrdd nawr, sy'n ni am ddatblygu nhw, mae rhaid i ni edrych i weld beth gallwn ni fod yn creu fan hyn. Hynny yw, dim prynu mewn o rywle arall, neu yym... ond ond beth allen ni fod yn creu. Felly, mae'r economi yym ynghlwm â hynny hefyd. A hefyd, y trydydd peth fi'n credu sy'n hollbwysig, fel dwi wedi sôn amdano, yw darlledu. Yym fel mae ar hyn o bryd, mae'n hollol a- annemocrataidd. Ma' ma' faint ma' pobl ar lawr gwlad, dim o'u bai eu hunain, yn gwybod Ble mae dwyn dylanwad, a'i dau cynghorau, ai yn yym gyda Caerdydd, yn Llundain, yn Ewrop, beth yw beth? Dyn nhw... dyn ni ddim yn gwybod ble mae penderfyniadau yn cael eu wneud a mae'n hollol annemocrataidd ac hefyd mae fel fel mae ar hyn o bryd, 'y ni'n brysur gael ein coloneiddio ymhellach achos 'y ni gyd ar y llwybr hyn- hwnnw a

i allu bob, alluogi bobl i symud i gefn gwlad. A, a'r mantes mae technoleg yn rhoi i ni yw 'sdim rhaid chi fod yn ffarmwr i fyw yng nghefn gwlad, a 'sdim rhaid chi weithio ar wladwriaeth, allwch chi fod yn rhedeg un o'r uh, cwmnïau pensaernïol gorau yn y byd, neu allwch chi fod yn graphic designer, neu allwch chi wneud rhyw math o waith wi'n wneud, o jyst o bod unrhyw le nawr. A mae hwnna'n agor cyfleon, ond beth sy'n angen yw cydnabyddiaeth Mae'r farchnad rydd yw hynna, a cyfalafiaeth yw hynna, a bod creu golud, creu gwaith, gwneud elw, ddim yn beth brwnt. Mae fe'n beth gwbl, gwbl angenrheidiol er mwyn tyfu'r economi, fel bod yr economi yn gallu creu gwaith a cyfleon i bobl ac yn gallu ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Heb hynna, yr unig beth fyddwn ni am byth fydd yn mynd efo'n cap dros y ffin i ofyn am arian gin bobl sydd yn creu golud ochr arall y ffin a manteisio'n ddi-gwilydd ar y ffaith bod ni'n barod i fod yn gardotwyr yng Nghymru yn y bôn yn ytrach na sefyll ar yn traed yn hunain. A wi'n cadw dod nôl at mam o Gynwyl Elfed, Elfed wedodd, nid cardod i ddyn ond gwaith. Mae cardod yn magu nychdod, a nychdod yn gadael craith. A nes bod ni'n cyfaddef bod rhaid ni sefyll ar yn traed yn hunain, a bod rhaid i unigolion fan hyn, dyw byw ar fudd-daliadau ddim yn fywyd i neb. Ddim jyst achos bod e'n fywyd gwael, ond mae fe'n fywyd di-bwrpas. A mae angen i forchur bach mwy cyhyrog ynglŷn â 'na. Ddim y broblem yw bod ni ddim yn talu digon o fudd-dal i bobl, ond bod angen cael pobl i stopio byw ar fudd-daliadau, mynd mas 'na a wneud job o waith, achos gawn nhw fywyd gwell, fyddan nhw'n apusach, fydd iechyd meddwl nhw'n gwella, fyddan nhw'n cyfrannu mwy at eu cymunedau nhw. Ond i ni wedi cael yn dal yn ôl gan ryw sentimentaleiddiwch sosialedd hurt yng Nghymru sydd ddim ni'n stopio ni dyfu lan yn wleidyddol, ddim ots pa blaid i chi ynddi. Trefor Jones, dach chi weld yn cytuno? Wel, wy wy cytuno i raddau helaeth. Yym, os ga i weud, falle bod hwn yn cael ei grisialu yn yr hyn sy'n digwydd yn Tata ar y foment. Hynny yw, mae 'da chi 3,000 o swyddi yn cael eu colli dros nos bron yn Port Talbot. Rhyw ddeg mil, yn cystadledd Port Talbot yn colli swyddi. A ma rhein yn swyddi iawn, pobl yn, yn ennill cyflog da. Hmm? Nawr, y pwynt yw, a dyma'r joc, ro'n i'n gwybod am hwn naw mis yn ôl, a dwi ddim yn rhyw bysgodyn mawr yn y, yn y llyn, oedd Llywodraeth Cymru yn gwybod am tranc Tata. Roedd o'n i'n digwydd bod mewn cyfarfod. gyda Rheinische Westfalen Energy, a o'n nhw'n dweud pryd hynny bod y dir ar gyfer y tyrbiniau oedd yn mynd i gael ei adeiladu yn Port Talbot wedi ei garanti gan Tata. Ond beth na wedon nhw oedd, o le oedd y dir hynny'n dod? Oedd e'n dod o Rotterdam neu o Fwmbai. Nawr, os o'n i'n gwybod hynny, roedd Llywodraeth Cymru, Cymru'n gwybod hynny, roedd Von Gethin yn gwybod hynny. Roedd Mark Drakeford yn gwybod hynny. Oedd Mark Boris Johnson yn gwybod hynny. Yeah. Mae'r ma ffordd mae Tata a mae Cymru a mae dosbarth gweithiol yng Nghymru wedi cael ei brydychu gan haenau o lywodraeth yn syfrdanol. Ac, um, chymod, i, i gyfeiriad y pwynt ymlaen o ran iechyd corfforol a meddwl, o'n i'n y sioe frenhinol wrth ystotha, Gweld cenedlaeth o bobl iach. Pobl iach oedd yn gwitho. Nagwch chi'n gweld yr un problems a chi'n gweld yn, yn y dinasoedd yn ne Cymru. Right? Ond felly, beth sy'n gyda chi yw ymosod ar y economi cefen gwlad sydd mor bwysig i'r iaith, i'r diwylliant ac i bopeth arall. So chi'n colli'r hen ddosbarth gweithiol yn ne Cymru, chi'n colli'r cefen gwlad, be sydd â chi ddatganoli?
Phil? Hmm. Um, yeah. Trevor ar dan yn fanna, doedd?
Mae'n dda yn ar dan. um, Ie, yeah, fi'n gallu gweld y, y dadl fyna o ran sefyll ar eich traed eich hunan o ran y swyddi ac ati, ond fi'n credu y y mesur o unrhyw cymdeithas waraidd yw sut y'n ni'n trin y bobl gwana' o fewn yn cymdeithas ni, o ran iechyd meddwl, gorfforol, trwy dim yym chybod, dyw e ddim yn bai arnyn nhw o gwbl uh, bod nhw'n ffindo'i hunan yn y sefyllfa yma. Um, ac mae'n ddyletswydd arno ni wedi ni fel um, cymdeithas fodern, teg um, a chyfartal, uh, bod ni ddim... Gai herio hwnna, achos sa'n gweud bod ni eisiau beio bobl, Ond mae gweud bod gin bobl ddim y gallu i newid y sefyllfa maen nhw ynddi yw lle i ni'n dechrau colli'r ffordd. Mae yna deuluoedd yn y Cymoedd lle mae yna dair cenhedlaeth nawr a does neb wedi gwitho. Dyw hwnna ddim yn iach. Ac i ni ddim yn bod yn ddi-dostur wrth ddweud bod ni angen newid hynna, yn hytrach na gweud, druan ohonyn nhw, mae rhaid i rheiny ohonon ni sydd ddigon hwnna i... Mae fel mynd i'r Steddfod nawr, A by fi'n mynd a cynnig prynu peint, sydd yn grêt, i'r pump onon ni, alla i fforddio fe, ond os oedd pawb yn y babell yn disgwyl i fi brynu'r drincs iddyn nhw, fydde'n arian i ddim yn mynd yn bell iawn, a fydden i ddim yn cael noson mor dda, ag maes o law sy'n un edliw. Felly, mae rhaid newid hynna. A sa i'n gwybod beth yr ystadegyn yng Nghymru, ond i ni 'di mynd i'r sefyllfa ar draws gwledydd Prydain, bod 2.8 miliwn o bobl, sydd fel twch poblogaidd Cymru, yn gweud bod nhw rhy sâl i weithio. Wi'n gwrthod derbyn bod natur gwaith yn yr byd cyfoes i ynddi ynddi nawr, lle i ni yn hollol iawn yn creu gymaint o gyfleon â posib i bobl anabl, bod 'na fwy o bobl, 800,000, 800,000 o bobl yn fwy yn anabl i wneud unrhyw jobyn o waith nag oedden nhw cyn co, Covid. Mae rhaid i ni newid hynna, mae rhaid i ni weud, sori, Wi ddim yn teimlo'n sori drostoch chi achos chi'n iach, i chi'n ifanc, mae 'na bethe allwch chi neud, chi 'di ddim wedi cael yr arweiniad iawn mewn bywyd, falle bo chi'n dod o gartre neu cymuned lle does 'na neb wedi'ch mentro chi, ond ma raid i ni fel gwladwriaeth i weud dyw hynna ddim digon da, a ddim job y gweddill ohonon ni yw'r prynu drinks i bawb arall. Heledd, a i angan ail addysgu bobl da ni ti'n meddwl? Na, wel yr eironi yw, ti'n sôn am y tair cenhedleth 'ma ynde, yr eironi yw fod eu cyn-deudie nhw wedi dod 'ma i chwilio am waith. Dyw e ddim fel 'se neu- o' nhw yn yn eu gwaed nhw, a bod e'n gynhenid bod bod nhw'n ddiog, yndyfe. Ond aethwyd â lot o waith ar raddfa eang. Daeth lot o bobl 'ma ar raddfa eang, aethwyd â'r gwaith oddi wrthyn nhw ar raddfa eang, a oedd ddim ddim unman i fynd allan i chwilio am waith, nag oedd e. Felly, Pam mae gymaint o fewnfudwyr fan hyn yn neud jyst a bod pob jobyn pwysig yn yn yn yn gwasanaethau cyhoeddus ni, diolch amdanyn nhw, achos bod nhw'n barod i ddod i neud swyddi dy'r werin datws yn aml ddim yn barod i neud? Pam bod na bobl yn dod fan hyn i redeg busnesau? Dyw bobl sydd wedi tyfu fyny fan hyn ddim yn barod i fentro. Dyna'r broblem. Ddim pawb, ond mae 'na broblem ofnadwy fan hyn. Pan ti'n gweud fan hyn, ti'n meddwl Pontypridd neu...? Na, ar draws, ar draws Cymru, mae 'na ormod, mae 'na lond lle o gyfleon am waith sydd yn cael eu cymryd gan bobl sydd wedi dod 'ma o gannoedd, os nad miloedd o filltiroedd i ffwrdd, wedi dysgu iaith newydd, wedi mabwysiadu diwylliant newydd, wedi creu bywyd iddi hunain mewn gwlad gwbl anghyfarwydd iddyn nhw, a maen nhw'n llwyddo i wneud hynna, ac 'y ni'n esgus bod pobl sydd wedi tyfu i fyny dafliad carreg o fan hyn ddim yn ffit i wneud gwaith mewn gofal cartre', gweithio mewn sbyty, gweithio mewn caffi, gweithio mewn restraunt, gweithio mewn hotel. Pryd oedd y tro diwetha' wnaeth unrhyw un gael ei syrfo mewn hotel yng Nghymru neu neu westy yng Nghymru gan rywun lleol? Es i'n ôl i wneud gwaith pum mlynedd yn ôl, do, res i, nes i rywbeth i Mhen-glin, so o'n i adre, a o'n i ddim digon da i fynd mas i weithio, weithio ar y ffarm. Yym, felly ges i waith mewn gwesty, achos o'n i'n meddwl bydde fe'n dda i'm mhen-glin i ymarfer cario. Nawr te, oedd hi'n... o'n i'n gwlâu ystafelloedd, o'n i'n gwlâu deg tŷ bach o fewn dwy awr, rhedeg yn biti, wedyn mas i w- i, timod, i yym weini a'r bobl oedd yn hedfan mewn a mewn, hofrennydd, i chwarae golff. Oedd y cyflog o'n i'n cael ddim yn braidd yn cyfro y petrol i fi gyrraedd 'na. Wen i wedi blin, wedi ymladd. Wedd e'n jobyn sarhaus, oedd pobl yn ein nhrin ni'n eilradd, a oedd e eitha diddorol, hynny. Yym, felly, timod, ma' pobl yn dod o dramor am ba bynnag reswm, ond weth- sa i'n credu bod ni... rhai ohonon ni sy mewn sefyllfaoedd ble yym mae'n cyflog ni gyd yn mynd ar y petrol 'y ni'n cymryd i gyrraedd y gwaith. Mae'n rhaid i ni... fi'n gwybod... Fi'n cytuno ar rhai pethau. Fi'n cytuno bywyd o Trefor ambiti'r byd amaeth. Fi'n gwybod faint o bobl yn gweithio. Fi'n gwybod faint o dreth i i ni fel busnes yn talu yym a pobl yn gweithio. Ac eto i gyd, mae'r blaid Lafur yn mynnu yn wel yn bwrw ni lawr o ran amaeth, yn dyw e? Chimod, ond a fi'n a fi'n deall ma' wrth... ma' gweithio yn rhoi synnwyr o o foddhad i chi, i'ch iechyd meddwl a corfforol. Fi yn cytuno. Mae'n rhaid bod yn falch. Mae 'na bobl... mae 'na bobl nad sydd yn dewis pido, ond yn, yn anabal i weithio, um, am ba bynnag reswm. A mae hwn yn mynd law yn llaw a tlodi hefyd, yn dweud. Twod, os, os chi'n gyfoethog, mae dych chi amser i wneud awr o marfer corff bob dydd. Ond os ych chi'n gorfod gweithio tri swydd i gadw pen llinyn yn hir a rhoi cyfleon i'ch plant ar gyflog bach iawn gyda, gyda gyda'r blaid doriedd yng Llundain wedi dewis dewis llymder y polisi, achos dewis yw e, ddim rhaid iddo fe ddigwydd, a'r Blaid Lafur wedi methu amddiffyn pobl Cymru a phlant Cymru a pobl yr ardaloedd hyn, um, a'n cynghorau ni wedi methu, yna falle bod rhaid ni feddwl am byti shwt i ni'n gweud pethau ac yn, yn llunio pethau. Os gallai ddim hwnna,
Ch'mod, un o'r problemau eraill sydd â ni yng Nghymru yw'r colled 'ma o bobl ifanc deallus, egnïol, sydd yn creu'r gwaith. Maen nhw wedi mynd. Hynny yw, alla i feddwl am... dysgais i am bum- deugain deugain o flynyddoedd mewn ysgolion uwchradd, credu dysgais i ti ar un adeg. Right? Ond yy, y y ffaith yw, mae'r bobl yma, 'dyn nhw ddim yn Yng Nghymru bellach, maen nhw wedi mynd, maen nhw dros y byd i gyd, yn creu busnesau. Nawr, mae rhaid ni cael sefyllfa bod y bobl yma yn gallu dod ac aros, ia? achos os na, bydd ddim Cymru dynnu, beth bydd dynnu, rhyw fath o Airbnb mawr.
Gawn ni symud ymlaen i gwestiwn arall os gwelwch yn dda. Mae'n poethi 'ma. Tywydd sbectols haul go iawn. Yy, pa mor bwysig neu amhwysig ydi'r undeb yy bresennol efo'r Deyrnas Gyfunol i chi? A sut dach chi'n gweld perthynas Cymru o fewn yr undeb bresennol yn datblygu fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd? Guto, wnawn ni gychwyn efo chi os gwelwch yn dda. Wel, beth sganddon ni nawr yw prai- plaid yy unoliaethol yym Llafur, lle mae mewn grym ar ddau ben yr M pedwar, ag yy a ma' mae'n sioc i fi, gymaint o Gymry Cymraeg sydd yn rhyw fath o ymdrobeiddu ag yn glyfoerio bod 'na ddim ceidwadwr ar ôl yng Nghymru. Un, dyw hwnna ddim yn iach ta beth. bod 'na neb i gynrychioli criw o bobl, chimod, degau o filoedd o leia' o bobl sydd yn gweld y byd mewn ffordd wahanol, ond hefyd bod symud o o ddyn o Drefynwy sydd wedi dysgu Cymraeg a wedi brwydro'n galed iawn dros Esbern yr Ec ac yn y blaen, tra oedd e'n Ysgrifennydd Gwladol, i rywun, David Davies, i rywun fel Joe Stevens, sydd, wi'n credu, ddim yn siarad Cymraeg, a ddim yn malio dim am y Gymraeg. Mae'r ma ma ma fath o elfen hooligan pildroed yma o pa dîm dwi'n cefnogi, yr tîm coch ddim y tîm glas, gan anwybyddu'r ffeithiau bod yr iaith Gymraeg wedi bod yn saffach gyda David Davies na fydd i dan Joe Stevens. A mae un o'r ddau ben o'r M4 mewn llywodraeth dan Keir Starmer, roedd ddim hyd yn oed yn gwybod enw Fôn Gethin pan nes i holi ar rai blynyddoedd yn ôl ac oedd e'n weinidog iechyd ar y pryd yn gyfrifol am Covid. Um, Dyna faint maen nhw'n malu amdanon ni. Drychwch yn y Guardian heddiw, papur Llafur, i weld faint o sylw maen nhw'n rhoi i'r fenyw gyntaf erioed i ddod yn arweinydd ar unrhyw rhan o'r deun- Yr unig berson sydd wedi cael ei dewis fel arweinydd y Blaid Lafur, dyw- dyw rioed wedi wneud hyn ar lefel Brydeinig fel mae'n digwydd, ceidwadwyr nid yw'r

dihid am Gymru na mae rioed wedi bod, a'r bobl fydd yn elwa os nag yw'r Ceidwadwyr yng Nghymru yn yn cael ei ail-wampio yn sylfaenol, yy sydd ddim yn debyg iawn, a Plaid Cymru'n sylweddoli bod bod i'r chwith o'r Blaid Lafur yn hurt, yym os nag yw hynna'n digwydd, y bobl fydd yn elwa yn aruthrol yn yr etholiad nesaf i Senedd Cymru fydd Reform. Achos ar draws y cymoedd fan hyn, maen nhw'n gwrando ar y bobl 'na, maen nhw'n meddwl, 'ydyn ni wedi cael nesgul iso? Dyn ni ddim wedi, ni wedi pleidleisio dros yr un bobl am ganrif rhwng ffor' hyn, a beth yw'r return on investment? Mae 'di bod yn isel iawn. Ni 'di cael chwarter canrif o Lywodraeth Lafur. Be' ma' hwnna wedi neud i'n cymunede ni? Bach ddim. O'n nhw'n barod i fentro gyda'r Ceidwadwyr yn 2019, Achos o'n nhw jyst yn clywed rhywun oedd yn talu sylw iddyn nhw. A Reform fydd yn etifeddu hynna os nag yw pleidiau eraill Cymru yn yn cael rhyw fath o foment fawr yym ar ar y ar y lôn i Ddamascus, os liciwch chi, rhwng nawr a'r etholiad nesaf. Phil Griffiths.
Ie, yym 'yn ni 'di cyrraedd pwynt nawr fi'n credu le mae pobl ar draws y y wlad yn edrych am ffordd wahanol yym i i redeg pethe. Yy ond ma' fe'n dod nôl i'r pwynt ambiti darlledu eto. Yym o'dd e 'di ymddangos 'i hunan yy yn ystod yr yym refferendwm ar adael Ewrop hefyd yym lle o'dd cymunede reit ar draws Cymru yy dan yr argraff yy bo' 'na yy miloedd ar filoedd o fewnfudwyr a bod rhai- rhaid i ni cau'n ffinie ni. Yym, a, a hwnna, wrth gwrs, yn adlewyrchiad e, o'r, e, o'r wasg Eingl-Brydeinig. A o'n nhw'n darllen beth o'n nhw'n gweld fan'na a meddwl, o, wel, ch'mod, hyd yn oed llefydd fel Blaen a Gwent, lle oedd gyda chi dim pwynt dim y cant o fewnfudwyr, a clywed pobl ar y stryd yn gweud, wel, ma' fe gyd yn biti'r mewnfudwyr, yndyw e, ma' raid ni gau'n ffrindiau ni. Yym, so ma' 'na, ch'mod, a'r unig ffordd fi'n, yn amlwg, fi'n mynd i batio o ran annibyniaeth, Yym, a fi ddim yn gweld yy unrhyw ffordd bod pethe'n mynd i wella yn sylweddol hyd nes bod ni'n cael annibyniaeth i Gymru. Fi 'di clywed heddiw, er enghraifft nawr, yym, yy, bo- un o'n nghyd-weithwyr i sydd hefyd yn dod o Ferthyr, bod nhw'n rhagweld yym trais ofnadw yn digwydd heno tu fas i Westy'r Castell ym Merthyr, yym, achos ma' nhw'n cynnig yym 'stafelloedd fan'na i i fewnfudwyr. Mae'r busnesau i gyd yn y dre wedi cael cyfarwyddyd i i gau'n gynnar. Yym so fi'n gobeithio yy yn yn arw bod hynny ddim yn mynd i ddigwydd yy a bod ni'n mynd i gweld ch'bod ail adrodd be' sy' bod yn digwydd ar draws dinasoedd yn Lloegr ond Gawn ni weld, a, a croesi byse bod e ddim yn mynd i ddod yn wir. Heledd, gael ddod yn ôl atoch chdi? Ie, yeah. yeah, um, wel, o ran y perthynas Cymru a fewn Deyrnas Gyfunol, yr unig ateb yw uh, Cymru annibynnol, Um, a mae hynny'n golygu heb y pleidiau unoliaethol ynddo. Bydde ddim lle i pleidiau unoliaethol sy'n ei pencadlysoedd yn Lloegr o fewn Cymru annibynnol. Ond mae hynny wrth gwrs yn golygu mwy o bleidiau Cymreig o chymod, o wahanol liwiau. Felly, ie, wrth gwrs, yn amlwg, annibyniaeth. A Trefor? Um, Wel, sa chi'n mynd ôl i gyfnod Gladstone, right? oedd e'n sôn yn rhan o ffederaliaeth yn yr Ynysol Brydeinig, a dwi ddim yn ffafrio neu'n anffafrio annibyniaeth fel y Cymru. Dwi ddim yn gweld, fi'n credu bod nhw'n gymysgod yn cyd-ddibynnol yn y ffordd hynny. Ond ond i ddod nôl at y busnes 'ma o ryw fath o ymdeimlad cynhenid at y Blaid Lafur, mae e yno, mae e'n erbyn credo rai pobl i foto am unrhywbeth arall. A un o'r feth- methiannau i fi o ddatganoli oedd methiant Plaid Cymru nôl ar ôl yr yr Senedd cynta, neu'r Cynulliad cynta. i ymrannu mewn eu darnau, achos mae'r syniad yma bod Plaid Cymru erioed yn blaid asgell chwith yn nonsens. Oedd pobl yn cofio Gwynfor Evans, oedd pobl yn negeiddio fe fod yn Dori. Tori gwyrdd. Um, felly, dylai fod rhyw fath o babell mawr lle byddai'r blaid wedi penderfynu beth, beth ni'n neud. Oedden ni wedi cyrraedd mor bell yn ei mynd, wedyn mae lan i bobl Cymru i bwsio'r bar ymlaen. Neu, y'n ni'n cario mlaen fel un plaid? Wel, wrth gwrs, maen nhw wedi cario mlaen fel un plaid, a i fi, wedi mynd mewn i'r mwd. Wedi anghofio'n llwyr pam maen nhw yno. A, chymod, na'n dreimlad i, ond sa'n gwybod beth yw'r ateb. A wy'n cytuno yna, ac oedd y Plaid Cymru ar un mwyaf llwyddiannus pan oedd hi'n cael ei rhedeg gyn foi eitha alpha, wedi cael ei addysg mewn ysgol breifat, wedi bod yn CFO i gwmni rhyngwladol, David Wrigley. Um, felly mae, mae rhaid ni o'r esgyn y rhamant yma, fydde wedi bod yn arweinydd gwych ar Gymru, sef e wedi llwyddo i gyrraedd yna. A felly mae rhaid ni gael dros y rhamant pathetic plentynedd yma ynglyn â beth sydd yn dderbyniol a beth sydd ddim. A wy'n credu mae bod Yes Cymru wedi bod yn un o'r mudiadau gwleidyddol mwyaf cyffroes yn y gwledydd hyn, yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yn y degawdau diwetha. Ag o' 'na dân yna, ag o'dd e'n llwyddo i dyfu ag apelio a torri allan o gorlan fach ceneditholdeb traddodiadol Cymreig trwy trwy trwy osgoi rhai o'r hiale o'dd ar Blaid Cymru, a wi dal methu credu bod y mudiad gwych yma wedi colli ffordd am ryw ddadl estrys ecsentric ynglŷn â, ch'mod, hawlie bobl trans mewn Cymru rydd, fel tase hynna'n rhywbeth i'w benderfynu ar y pwynt yma. Felly, mae pobl yn colli'r ffocws ar, chimod, beth yw, beth yw pwrpas gwleidyddiaeth, beth yw pwrpas mudiad, beth yw pwrpas plaid. Ie, ga i ddweud yn gyhoeddus felly, a i, chimod, be mae Guto newydd weud nawr ambiti YesCymru a'r cecri mewnol 'ma ambiti busnes yy trawsrywiol, Erbyn hyn, mae hynny i gyd tu ôl i ni. Mae... falle bod 'na elfen o, chibod, os 'y chi'n tyfu mor gloi, bod cynifer o aelodau gyda chi, 'y chi yn mynd i cyrraedd pwynt le bydd 'na rai bobl o fewn y mudiad yna wedyn 'ny sydd yn mynd i drio cymryd y mudiad ar drywydd wahanol. Ond ar ddiwedd y dydd, mudiad un achos i ni ar ddiwedd y dydd. A ch'mod, 'yn ni 'di cwmpo lawr cwpwl o weithiau, ond y rheswm tu ôl i hynny yw bod unigolion o fewn y mudiad wedi trio tynnu'r tynnu'r ffocws oddi ar y pwnc yna a trio mynd ar ôl pethau eraill. Dyw'r unigolion yna ddim yn rhan o'r mudiad ragor a mae'n prowd iawn i ddweud, o'r profiad fi wedi cael ar y maes wythnos yma, mae'r aelodau yn saethu trwy'r to gyda ni eto nawr, yr ymdeimlad yma bod ni'n fudiad positif, bod ni yma i bawb yng Nghymru a 'dyn ni ddim yn mynd i cael ein dallu gan unrhyw yym issues wahanol ar wahân i yy annibyniaeth i Gymru. Mi o' 'na bôl diweddar yn dangos bod 57 y cant o bobl ifanc 25 i 34 oed o blaid Cymru annibynnol. Mae'n edrych yn debygol y bydd Cymru, yr Alban a Lloegr yn troi'n ôl i fod yn wledydd sofran ac annibynnol unwaith eto yn y blynyddoedd i ddod. Yy be' 'di'ch barn chi ar annibyniaeth i Gymru Ac oes 'na arwyddion fod y pleidiau undebol yn Senedd Cymru, fel Llafur a'r Torïaid, yn achub y blaen ar y sefyllfa a pharatoi at y phosibiliad yma o fod yn bleidiau annibynnol Cymreig sydd wedi torri ffwrdd o afael San Steffan a Llundain? Gewn ni gychwyn efo chi tro 'ma, Trefor. Wel, dwi erioed wedi gweld y peth, nid i ail-ddweud geiriau Ron Davies, ond mae'n broses. A'r proses cyntaf bydde, wy'n cofio yn coleg oedd um, Cymru, rhyw fymryn bach ar ôl Lloegr o ran cyfoeth, a rhyw mymryn fwy ar ôl de Lloegr, de ddwyrain Lloegr, de ddwyrain Lloegr, gymaru gyda California o ran cyfoeth. A o'n i'n o'n i'n meddwl falle yn yn iniweilrwydd, mae'r cam cyntaf byddai codi economi Cymru os bod safon bywyd pobl yng Nghymru cystal a bydden nhw'n Lloegr o leia, a neu hyd yn oed cystal ar eu a, a baint bydden nhw'n ne ddwyrain Lloegr. Wedyn byddai'r amser i weithio pobl a fyddech chi'n well off felly pe bai ni wrth yn hunain. Nid gofyn i ran tlota o, o, o Bryden a hoffen o fod yn annibynnol, achos yn flin achos os faint mor ramantus ydych chi, byddwch chi'n jwmpo mewn i'r ffwrn. Right? Felly, mae'n mae, mae broses e-, economedd, byddwch chi'n rhoi wedyn, falle mewn hanner canrif, gymeraf i gyrraedd yna. Byddech chi wedyn yn rhoi'r dewis i bobl Cymru, ydyn nhw moyn yr IBO? A rwy'n ame, bydden nhw'n gweud ie. Am y gwledydd eraill, yr Alban a Lloegr ac yn y blaen, dwy'n ame, rwy'n credu bydd y Deyrnas Gyfunol mewn gwahanol ffurf, falle, parhau, posib newidiadau yn Tir Arglwyddi, bydd y newid mawr yn y pen draw. Ond dwy'n gweld um, y syniad mae o annibyniaeth i Gymru, rhywbeth dyn ni ddim yn barod eto. am roi'r dewis na i bobl. Guto.
Wi'n credu bod ni wedi mynd am yn ôl, um, oedd na gyfnod lle oedd na dan uh, uh, yn yr Alban ac oedd yr SNP yn outfit proffesiynol tu hwnt mm. gyda arweinwyr charismatic, gyda gweledigaeth uh, ddynamic iawn Ac y cwilydd i fi ar y pryd oedd bod Cymru'n llusgo'u thraed tu ôl i hynna. Ond petai'r Alban wedi cael dros yr, dros yr uh, llinell, os liciwch chi, mi fydde yna rhyw reidrwydd wedi bod ar Gymru falle i ddeffro a meddwl ydy ni moyn bod yn just rhan fach o Loegr. Mae'r Alban wedi colli hynna. Mae'r SNP wedi colli ffordd, maen nhw wedi colli arweiniad carismatic, maen nhw wedi colli seddi, maen nhw wedi colli dylanwad San Steffan. Sain credu, falle yng ngweddill yn oes i, fydd yna annibyniaeth yr Alban, ac mae hynna'n bwrw Cymru nôl, os nag i ni'n trawsnewid y ffordd i ni'n ei gweld hi. Yr unig le wi'n credu lle mae'r dynamic yn yn gryf iawn yw yng Ngogledd Iwerddon, lle mae Sinn Fein nawr mewn grym Ar ddwy ochr y ffin, ac unwaith eto, arweinwyr carismatig, gweledigaeth glir, yr un target clir iawn a maen nhw'n eli amdanyn nhw heb golli'r plot dros bethau eccentric, woke, gwirion. Um, Ac mae yna wers fanna i ni yng Nghymru, ond reality yw, does yna neb yng Nghymru wedi gweld a i'n mynd i ddysgu'r wers na, felly mae yna gyfnod o fynd ymhellach nôl i fi ac ar y funud, swn i'n darogan bod Reform yn mynd i fod mewn sefyllfa i falle fod yn rhan o Lywodraeth nesaf Cymru ar y funud os nag i ni'n i ni'n deffro i realiti beth sydd yn poeni rhan fwyaf o bobl ar lawr gwlad. A mae rhan fwyaf o bobl Cymru'n digwydd byw yn y lle lle i ni nawr, cymoedd y de, lle es i i'r ysgol, lle dyfes i lan ac yn y blaen. A 'dyn nhw ddim yn deffro bob bore meddwl am rai o'r pethe er mor bwysig i nhw, chi wedi sôn amdanyn nhw yym Heledd, ma' nhw'n deffro bob bore yn wyndro o le ma'r gwaith yn myn' i ddod, ydi mhlant i'n myn' i fod yn ocê os dwi ddim, o's 'na ormod o bobl yn dod mewn fan hyn, ydi natur yr gymdeithas dyfes i fyny yn newid, ydw i'n teimlo'n saff yn cerdded lawr y stryd, a ma'r syniad 'ma be' ma'r bai yng Nghaerdydd yn neud yw chwyddo rhengoedd gwleidyddion, i i gael mwy o wleidyddion a a hefyd pethau fel torri'r speed limit a wneud hi'n anoddach i ddechrau busnes a trethu mm. bobl am fuddsoddi mewn pethau mae'r gwrthwyneb o be mae bobl ar lawr gwlad i angen ag eisiau ar y funud. Heledd, gwn i ddod ato chdi am ymateb i hynna, os gweled i dda. Uh, Wel, dy gwestiwn neu...
Cer amdani. Um, Wel, um, yn amlwg, fel wedi gweud, annibyniaeth i Gymru, dwi'n meddwl, yw'r ateb, ond mae'r Blaid Lafur wedi wneud cam aruthrol a datganoli. Hynny yw, mae wedi wneud y ddadl dros annibyniaeth yn anoddach yn diwedd. A tmo, rhywun yn gofyn i fi, iawn, dysgem ni annibyniaeth. Bydd y Blaid Lafur dan na, a beth dwi'n gweud yw na, achos gall hi byth bod, achos nid y Blaid Lafur fydd hi, achos mae Blaid Lafur yn blaid unoliaethol. Hynny yw, mae rhaid i ni greu um, gwleidyddiaeth yn hunain, yn dyfa. Um, ond mae rhaid ni ennill y, y, y ddadl dros pam um, fod angen i ni fod yn blaid um, yn, yn wlad annibynnol. Ond beth sy'n neud fi'n flin hefyd yw bod ni'n mewn fido newyddion, fel wedi dweud o blaen, hynny yw beth bynnag yw newyddion America yn aml yw newyddion ni. Mm. Hynny yw, mae dyn di yn cael ei ladd yn America am y protestiadau fan hyn, dwi ddim yn gweud am eiliad bod 'na ddim hiliaeth yn bodoli yng Nghymru. Y prif newyddion S4C drwy'r wythnos hyn, cyn yr Eisteddfod hyd yn oed, yn Gymraeg, yw'r riots yn Lloegr. Dwi wedi gweld rhai ar Twitter yn gweud O, chi sy'n gweud bod e ddim yn berthnasol i Gymru, dych chi'n gweud bod dim hiliaeth i gael yng Nghymru. Na, dim o gwbl. Ond 'y ni'n gweud, timod, wrth sôn am hynny, ti 'di sôn heno yn Merthyr, falle bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Wel, odi- oes gan g- y y newyddion S4C a'r newyddion yng Nghymru yym rhywbeth i weud am hynny? Hynny yw, eu cyfrifoldeb nhw, achos ai dyna... tase fe ddim wedi bod, achos newyddion gwlad arall yw e mewn gwirionedd. Yym, timod, a fyddai 'na yym g- f- yy falle yy... rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn, yn Merthyr hyn, o gobeithio ddim. Felly mae rhaid, mae rhaid i mae rhaid i, i ni ddatganoli darlledu, fel yn gweud, a mae rhaid i ni enll y ddadl, ond mae darlledu, datganoli darlledu mor bwysig yng, ynglwm mae hwnnw. Ata chi, Phil, os gwelwch dda? Um, uh, yeah, fi wedi cael angofio beth oedd y cwestiwn nawr, achos i wedi bod rownd y bwrdd unwaith. Um, uh, yeah, o ran ch'mbod, ma' 'na le i ni ddatblygu fi'n credu. All-, ch'mbod, ma' pethe allwn ni neud yn y tymor byr, yym, er enghraifft, ma' raid i ni edrych ar fformiwla Barnett, yym, achos ma' fe, ch'mbod, o'dd e ddim fod i bara'n hir, rwbeth dros dro o'dd hwnna i fod, a mae'n gywilydd bo' ni dal yn ca'l 'yn ariannu fel 'na. Yym, so, a pethe fel HS two wedyn 'ny, ch'bod? Pam dy- pam dyw'n yym gweinidogion ni yn Llywodraeth Cymru, dylsen nhw fod yn gweiddi o top y Senedd ambiti pethe fel hyn? Yym, ac o ran wedyn 'ny mynd c- yy cap yn llaw i ga'l arian a yym caniatâd ar gyfer morglawdd Abertawe, ch'mod, allen ni bod wedi arwain y byd fynna, ond wedyn i yy i ga'l 'ych bwrw nôl a gweud, 'O na, sori, ma' fe'n rhy gostus'. Nawr, ch'mod, 'se ni'n yy wlad annibynnol, bydde hwnna ddim yn ffactor o gwbwl. Allen ni fuddsoddi, allen ni arwain y byd wedyn 'ny mewn yy ynni llanw. Clywch tad. Gallai ddod mynd mewn rhan, achos dyna beth ymwyndes i yn, yn y peth cyntaf ddwyndes i. Um, dyna ddod ateb i bopeth roedd y 60au a 70au pan ddechreuais i fod aelod o'r blaid. Unrhyw broblem, chi, oh, wel y broblem ydyw bod ni ddim a llywodraeth yn hunain. Bydd y, bydd y problem na'n diflannu unwaith. Ni wedi cael llywodraeth yn hunain. Mae'n llywodraeth dda cryf dyn ni nawr. Am fod problemau dal yma, so dwi ddim yn derbyn mai annibyniaeth yw'r ateb i unrhyw beth. Mae'n ma, ma rhaid i chi gael ateb yn y bobl, yn y polisïau, mae'r bobl, er enghraifft, dyw, dyw Cymru, er enghraifft, o'n i'n siarad â rhywun nawr, mynd nôl i Gaernarfon hyn o, oedd e fel sef e'n mynd nôl i New York. Ni, da. Ie, ie, ie. Hynny yw, bod chi'n mynd nôl i, chymod, bod e'n, er yw chi'n edrych, so chi'n edrych mlaen i rhywun, mae'n dweud, 170 milltir awr. Ie, mae'n bedair awr, bedair bimp awr. Pimp awr, pimp awr. Hynny yw, pam ar ôl cwarter canrif dyw'r llywodraeth uchryddus yma ddim wedi adlanu ei hewl dechau rhwng gogledd a de, i tynnu'r gogledd a'r de at ei gilydd? Bydde hwnna'n help.
Fi'n credu bod yna gwestiynau anodd fan hyn. Os o'ch chi, jyst i drio symleiddio fe, os o'ch chi'n benheliwr yn headhunter, a os o'ch chi'n gweud, reit, y briff yw, ni eisiau Ysgrifennydd Iechyd i redeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Os na unrhyw un yn y Senedd yng Nghaerdydd fydde ar restr fer y headhunter yna, achos bod nhw'n gymwys, bod nhw'n deall y maes llafur, bod gennyn nhw brofiad o redeg corff cymhleth anodd tu hwnt gyda miloedd ar filoedd o staff, gyda heria, heriau strategol anferth o ran nifer y cleifion sy'n mynd i dyfu, gyda cost a'r cyfle o dechnoleg A, nag oes. Does 'na ddim. Oes 'na unrhyw un yn Senedd Cymru sy 'di rhedeg busnes fwy na'r siop lyfrau 'ma lle 'yn ni nawr, sydd yn gwybod beth yw hi i orfod codi cyflog i ganodd o bobl, neu hyd yn oed i ddau ddwsin o bobl? Felly, os o'n i yn ail-ddechrau, 'swn i'n meddwl, Beth i chi angen yw llechen o ymgeiswyr, o bobl lle mae'r pitch yw ni ddim yn dod fyny ni weud hyn na neud y llall na hyd yn oed i basio deddf bod ni mynd i boeni am y genedlaeth nesa, dyw hwnna ddim yn helpu neb. Be ni weud yw bod y boi ma yn deall shwt mae'r economi yn gwitho, mae'r fenyw ma yn deall shwt mae addysg yn gwitho. Mae'r person yma fan hyn yn gwybod yn iawn shwt mae amaeth yn gweithio, ac os ych chi'n pleidleisio am y llechen yma o ymgeiswyr, dyma'r bobl fydd yn rhedeg y gwein- y y gwahanol adrannau yng Nghaerdydd. I ni mor bell wrth hwnna, achos a a tlodi'r peth wedyn yw cwbl ni'n weud yw, o, Tories cas yn Lloegr, ni angen mwy o arian. Os o'n nhw'n mynd i roi unrhyw bleser i fi, fyddan nhw'n nawr yn gweud, Llafur cas yn Llundain, ni angen mwy o arian. Mae angen penderfyniadau gweinyddol, boring, trylwyr, gwaith caled, gwaith rhai barhau, o ddydd i ddydd i ddydd gin bobl sydd â lot mwy o brofiad o redeg pethau na jyst y bod unrhyw un yn Senedd yng Nghaerdydd bod yn onest. Yym, alla i jyst roi, wel, roi plug falle i'r diwydiant amaeth eto. Mae'n enghraifft o beth mae'r, shwt mae'r Blaid Lafur wedi trin y diwydiant amaeth. I ni'n un fferm mewn ardal o lot o ffermydd a ni'n cyflogi deg o bobl, i ni'n talu lot o drethi fel o'n, fel o'n i'n gweud, i ni'n prynu pethe, lot o bethe mewn bob dydd, a pethe, pethe mewn mas, i ni'n brysur yn ein cymunedau, i ni'n cadw sgolion yn fyw, i ni'n mynd ni ar bwyllgor y cymuned, ni ar, tmod, yn ddiwylliannol hefyd. Ond mae gyda ni rywun yng Nghaerdydd sydd wedi bod, wedi newid swydd yn ddiweddar, sy'n deall dim am y diwydiant amaeth, ond yn waeth na hynny, ddim yn cydnabod bod y diwydiant amaeth yn gwybod unrhyw beth am y diwydiant amaeth chwaith, ac yn pallu gwrando. A mae wedi bod yna am flynyddau, a'r fath rwystredigaeth. A, a, ond hefyd, mae'n mae dod â fi i, i feddwl nad, mewn gwirionedd, bod y Blaid Lafur ddim moyn Cymru well. Hynny yw, plaid unoliaethol i ni. Maen nhw moyn cadw ni ble i ni. Keep them poor, keep them labour. Chimod, dwi ddim yn gweld uchelgais i achub yr iaith. Dwi ddim yn gweld uchelgais i greu Cymru un, un, fel un, gyda Cymru, gyda'r de a'r, a'r um, gogledd a'r, a'r dwyrain y gorllewin. Mae'n, yym, tra bod ni wrth yr isadeiledd, mae'n isadeiledd ni warthus, o ti'n sôn am bod ti'n gallu gwneud gwaith o wahanol lefydd, wel gallech chi ddim o Dalgarreg achos does dim we i gael 'na. Chimod, mae'n bysus ni, wel lle o'n ni arfer gallu mynd ar y bws i Gei Newydd, mae bws yn dod rhwng pentre ni unwaith yr wythnos, a wedyn ni, maen nhw yn gweud na 'dyn ni ddim yn codi mwy o hewlydd, wel shwt yn y byd i fi fod i fynd i unrhyw le felly? Chimod, mae'n, dwi ddim yn credu bod nhw wirioneddol, bod y Blaid Lafur moyn gwella Cymru. Dwi'n gobeitho bod Plaid Cymru, yn wahanol, um, ond hoffen i weld Plaid Cymru hefyd yn a bre, yn breichiau mwy, lot mwy agored i bleidiau Cymreig newydd, a ddim, a ddim yn dadlen erbyn hynny fel, yeah, fel sefyn wrth Gymreig i wneud hynny. Wel, mae amser yn mynd chydig bach yn brin arno ni erbyn hyn gyfeillion. Um, felly, swn i'n licio edrych ymlaen tuag at y dyfodol, felly. Sut sa chi'n licio gweld y dyfodol i Gymru, a be fysa hyn yn ei olygu? Aros fel mai? Gwlad rydd a sofran, gwlad ffedral neu rywbeth arall? Gawn ni ddod atoch chi, Guto, i gychwyn? Wi'n credu mae'r ffordd o uno bobl, ddim ots beth yw'r target yn y diwedd, yw jyst gweud, os chi moyn Cymru annibynnol neu chi moyn aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig ond â Cymru gael llais cryfach yn y Deyrnas Unedig, onid allwn ni gytuno mai un o'r pethau ni angen ei wneud yw dangos bod ni'n talu'n ffordd? Bo' ni'n gallu sefyll ar yn traed. Bo' ni'n cerdded mewn i gyfarfodydd, ddim fel rhywun sydd yn faich, ond fel rhywun sydd yy yn rhoi mantes i'r teulu mawr Prydeinig. Ag i chi mewn sefyllfa o gryfder, mewn sefyllfa yna, yn gallu gweud, chi'n gwybod be, maes o law, lawr y lein, ni moyn torri'n coes ein hunain, ni moyn neud pethe'n wahanol. Mae e'n no-brainer i fi. Ond ar y funud, mae'r model o annibyniaeth Cymreig sydd gan y pleidiau gwleidyddol, falle ddim y mudiad, dynamig yma, um, y ffilyn i redeg iawn gan y pleidiau gwleidyddol i'r model yw bod ni rhywsut angen torri'n rhydd o Bryden ac eto dal disgwyl i chymod, yr ddinas yn Llundain i greu digon olyd a'i roi dyn ni bron a bod fel rhyw fath o chymod, elusen, rhyw gyfraniad elusennol achos bod nhw'n teimlo trenu drosto ni er mwyn i ni gyd gael aros getre a cael yr arbrawf gwallgo mae gen Mark Drakeford o, o, o, o dal i bobl i wneud dim byd yr, yr, yr incwm be bynnag maen nhw'n ei alw e. Um, Wy'n credu bod angen i ni i ffocysu yn gryf iawn ar o le mae gwaith yn dod, o le mae'r cyfleon yn dod. Mae rhaid i ni groesawu cyfalafiaeth, mae rhaid i ni annog uh, pobl i sefyll ar eu traed i hunain i greu cyfleon i ni, achos Dyna'r unig ffordd o wneud hi. Ac ar y funud, mae pobl sydd yn teimlo bod nhw eisiau gwneud busnesau fel yna'n tueddu i adael Cymru. Mae'n gwestiwn mawr pam. Trevor, ddod eto chi. Os, os gallai yn gloi sôn am y brec, y brec sydd yn ar economi Cymru ar y foment. Chi'n sôn am y Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r holl beth yn wallgo. Wallgo. Hynny yw, bod chi allu penderfynu beth sy'n ddigwydd mewn 30 mlynedd, Nonsens! Beth i ni wedi creu yw biwrocratiaid yn enwedig yn yr NRW sydd yn atal pethau rhag digwydd, sydd yn coedwigo canol Cymru gyda coed sydd yn danio blastig rownd iddyn nhw, yn dala nhw lan. Ni, ni wedi creu cwmnïau sy'n dod mewn ac yn pesgi ar arian cyhoeddus. Ni ddim yn pwysio, uh, chymod, fel sôn amdano'r um, economi Cymru yn cael ei creu gan estronwyr, dyw e ddim yn wir. Oedd David Davies, Llandinam, ddim yn Sais, Cymro oedd e. Fe oedd y fachan dechreuodd pethau fel Penarth a'r Bari. Ni wedi cynhyrchu'r pobl yma, neu pobl yn Boi Owen wedi mynd y byd yn creu uh, modelau o, o uh, ddiwydiannau. Ni wedi creu brec yn hyn yma. Llywodraeth Cymru wedi atal Cymru rhag datblygu. A mae Yes Cymru a phopeth arall yn dibynnu ar y ffaith bod y rhwystrau yna yn cael eu cymeryd i ffwrdd a bod NRW yn dechrau tyfu cod yn ytrach na cyflogi ecolygwyr, achos dyna beth y'n nhw ar y foment. Yym, ie, o'dd sôn yn gynharach am y ffaith bod yr SNP ar chwâl yn yr Alban, yym, ond dwi yy mewn cysylltiad gyda nifer o ffrindie yy yn yr Alban o hyd, a er bod y mudiad yn y y blaid yna yy mewn trafferthion ofnadw ar hyn o bryd, be' sy'n galonogol yw bod yym y cefnogeth i annibynieth dal yn gryf. Yy ma' fe dal o gwmpas hanner cant y cant. Ond mae fe'n dangos wedyn i y gwendid bod, chibod, un plaid gwleidyddol sydd yn cario'r neges yma o annibyniaeth. O' Gordon Brown, wrth gwrs, yn enwog iawn wedi addo Devo Max, a pobl yr Alban Dal yn aros i weld be mae Devo Max yn disgwyl fel. Yym, so, chymod, mae 'na ddiwydion wedi cael eu torri ar hyd y ffordd. Yym, so, wi, wi, chymod, wi bach yn amheus am biti, chymod, y syniad yma, y cysyniad yma, bod ni'n gallu um, cyrraedd na mewn camau. Licen i feddwl bod e'n bosib, ond uh, fi'n credu y, y ffordd i wneud e yw gweithio tuag at codi hyder y Cymry, bod ni yn gallu credu ynddo ni ein hunan a bod ni'n gallu gweithio tuag at refferendwm wedyn 'ny ar annibyniaeth. A Heledd, mae'r gair ola' yn mynd i chdi heno 'ma. O, diolch.
Yym, pan wedwyd mai proses oedd yym datganoli, wnaethon nhw ddim, wnaeth e ddim gweud Beth oedd y broses? Na ddo fe? A fi yn ame falle bod ni wedi cyrraedd rhyw crunch point ar hyn o bryd. Mae rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb. Allwn ni ddim cario ymlaen fel i ni gyda Caerdydd yn beio Llundain, Llundain yn beio Caerdydd. Ond mae'n, fel fi wedi gweud a wedi fe to, mae'n anodd ofnadw cael y sgwrs am annibyniaeth, y sgwrs Gymreig honno sydd angen i ni chael, achos bod ddim o'r platfformau darlledu gyda ni, heblaw am y platfform hwn wrth gwrs. Um, i, i ni trwy'r amser, so mae sawl gwaith y diwrnod i fi'n meddwl, o, oh, maen nhw wedi gweud country to am yr UK, neu beth bynnag, trwy'r amser, y pethau bach mae'n bwydo mewn trwy'r amser. Ni'n analluog iawn yn wleidyddol, ond mae hwnna'n siwto gwleidyddion yn dweud, e? achos wedyn ni'n ni gallu jyst edrych ar, ar y penawdau a na fe cael yn, cael yn dallu. Um, Felly mae'n a- mae'n anodd ofnadw gwybod ble i fynd. Mae cyfraith a threfn, mae hwn yn un peth mae'r Blaid Lafur wedi bod yn trial um, gwthio i gael ei ddatganoli. Um, achos mae hwn yn gymleth iawn hefyd. Maen nhw'n trafod yn y wasg, neu, neu mae ffigurau i'w gweld am England and Wales, y wlad arbennig honno o'r enw England and Wales. A Mae'n neud e'n anodd iawn i ni allu delio gyda'n problemau ni, achos mae'n problemau ni'n wahanol i rhai canol Llundain, neu, neu beth bynnag. Achos fi'n cofio, dath, um, dath rhyw, rhywbeth, yn, rhyw, rhywbeth mawr wedi wneud o gyllyll i Aberystwyth, a ath'r ysgolion Aberystwyth i gyd i weld e. Ond goffod gweud wrthyn nhw, ond dyw'r broblem hyn ddim yn bodoli yng Nghymru, yn, yn yr ardal hyn. Wel, chi'n gweld, wel, o iawn, ond chimod, yym, felly fi'n credu mae rhaid i ni cael yr sgyrsiau Cymreig 'ma, mae rhaid datganoli mwy o bethau ar adeg bach, ond mae rhaid i'r Blaid Lafur wneud gwell job a fel 'sen nhw moyn, a fi'n credu falle, fel wedodd yym Guto, mae diogi neu byta nhw'n fyw. Na fo. Wel, diolch yn fawr i chi gyd. Mae'r trafod wedi bod yn danllyd. Ein gwesteion arbennig heno yma felly, y darlledydd a'r cynghorydd cyfathrebu strategol, Guto Harri. Diolch, Guto.